Thau eh, rakũnjia tũrahũthĩra thaa ici nĩ uga ya twarĩ na ini rĩho Rĩho ĩ. mũthemba wĩho wa ini Nĩ acenjetie nginya rangi. tondũ Rĩtiarĩ he itune. he thĩna mũndũ- andũ makoragwo naguo Ehe. ũkonaga tarĩ ũguo kwagĩrĩire Ĩĩ. no tiguo Ehe. yani ũhoro waku atĩ thuti rĩ Mhm. nĩ tũkũicia twekĩraga ringanisha One. na gweterera kĩburana kĩrĩa my brother ũrĩa mũnene arekia rĩu nĩgetha nawe ũkĩamũkĩre na ngatho Kĩamũrega. Ĩĩ, kĩamũrega na

Ĩ, nĩ ndarĩ mũno mũno ũkĩmena kwa ũrĩa ndatharia tũmĩkohoro Ehe, ngakorwo ndĩ na ngiri 18 ehe, Eh, ciarĩ 18 ya- I mean, I- I- I think yarĩ ciarĩ thate ehe. rĩu ndoka ndakarĩ Mhm. kabiacara ndambĩirie na ngiri 18 Ĩndĩ ĩyo nĩ kũ rĩu hĩndĩ ĩyo ndoka ndokire ndandora Ĩ. phase one Mhm. handũ hetagwo dunia Ah, hau nĩ ndahamenya ngĩiga ngĩiga gakioski hau Ehe, ga kwendia ndendagia karabu Ehe. na ngendieria anake hĩndĩ ndirĩ mũrũku Eh, na ndendagĩria anake thira ehe, na mbakĩ ehe. rĩu ngĩthi ngai anjorete ũguo akĩthi akĩnjeheragia ũndũ-inĩ ũcio Mhm. ngĩambia kwendia rĩu gacukari na ngĩgũra gacukari Ehe. kiro ikũmi na ithano Ehe. ngĩgathima tũkuota Ehe. rĩu ngĩambĩrĩria hau Rĩu nĩ ngũ- nĩ tũkuota 60. tuge tũkuota kĩndũ sixty Ehe. ngĩyũmĩrĩria mũno Ehe. hagĩkorwo hena nduka ci hau cia cia kwendia chips Ehe. na nduka ingĩ mũkawa warĩ hau Mhm. no ũrĩa mũndũ athiaga agakorwo na bĩba ya ngai Mhm. ngĩkorwo ndĩ mũndũ wa kwenda gũikara na andũ tondũ mũndũ ũ- ũngĩhota gũikara na andũ nĩ aikaraga nao Oh, yes. ndaikara na andũ acio makĩambia kũnjĩtia maguta Ehe. rĩu niĩ tondũ nĩndam- nĩndamenyekete harĩa nĩngwĩraga nĩngĩraga tũindo tũnini twa ciringi ta ciringi magana mũgwanja rĩ Mhm. ngĩthingira mũndũ wa- watũtagĩria indo mũndũ wa wa ngai ndeithia na maguta tũkatoni twĩrĩ Ehe. thiĩ nyendie Ehe. ngũrehe ni njoe baindai Eh. ngũrehere ciaku Ehe. akĩnjĩra ati na thĩna tondũ na nĩrutanĩria mũno nĩonaga nĩrutanagĩria mũno Ehe. ona ndawa ya ngai tondũ nĩwandeire nairobi ĩno Eh. ndagũthaitha ndũkanareke Ehe. ngauma gũkũ Ehe. nairobi njoke ngarĩmie rĩngĩ Eh. that is kuma hau ndaigire gakioski rĩ nĩho aini mokaga hau nja Aya.

iria gathiĩ Mhm. nga- ngamahe Ehe. tondũ nĩwe ma- ma- marutire makĩinire nĩ rũkũngũ Ĩĩ. niĩ kĩrĩa ndekaga niĩ ndiamenyaga nĩ gũtapu ndĩratapu Aha. kĩndũ kĩrĩa kĩrĩa nĩkĩo ũiguaga ndũka- ũkarora ndungata yake ita ũrĩa mũtumia warorire elisha Ehe, ehe. tondũ nĩ ũkagwatĩra kĩrathimo Ĩĩ. niĩ nga- ndamaheaga kĩ- karia Ehe. na ngamahe thitima Mhm. na noigua nĩ wĩra wakwa marahinga Ah, ya, ya, ya. mahinga wĩra na ndamahe thitima no ndirikanaga rĩmwe nĩ ndaringĩtwo nĩ thitima mũno Ehe. ngarekanio kũu thĩ na matimenye no nĩo ngoyaga thitima ũgĩtambia waya ngĩtambia waya ngĩmathecereria kawaya kao ka ka rwĩmbo na ũmenye atĩ matiandĩhaga Eh. ona iria matiandĩhaga Eh. na no baida ya iria nĩ ciringi igĩrĩ tu Tumbo peke ũguo yake. ndanyua iria rĩmwe Eh. ndanyua baida yothe ya iria Yothe rĩothe yora. rĩakwo. no nĩ atĩrĩrĩ ngai angwĩciria akĩrora no ona ndendete wini mũno na ndamaheaga rĩ Mhm. hau nĩho wini wambĩrĩirie Mhm. ngĩambia gũtungaga nyĩmbo Mhm. kumbe hĩndĩ ĩyo ndĩramatuga Mhm. ndĩratuga andũ a ngai Mhm. noguo ndĩra- ndĩracarĩkĩrwo nĩ maguta Oh, yes. ũhoro wa wini ũkambia kũingĩra thĩinĩ Ehe. ngenda ũndũ ũcio mũno Ehe. tondũ ũndũ ũrĩa wendaga na ngoro yaku rĩ Mhm. ngai nĩ akũheaga Mhm. ũguo rĩ niĩ ndambĩrĩirie kwandĩka rwĩmbo rwarĩ ho Mhm. rwarĩ rwa mbere mũno volume ya mbere ndirikana nĩ wa rũĩ rwetagwo nĩ ngũrĩa kanyamũ

niĩ nĩ ngũrĩa mwĩrĩ wa jesu niĩ nĩ ngũnyua thakame yake aroire thakame yake no njigũ na njĩtĩkĩtie ndamenyua na ndarĩa ndĩ na mawerũyũ wa mathĩna no ngũt- niĩ no ngũtoria naigua nĩ werũ wa mathĩna Yes. ndainĩte nĩ mathĩna Ehe, hĩndĩ ũkarĩmwo ngorigũ Eh, kĩndũ kĩndũ tuo fo thiri hau ũguo Ũraina wĩ thĩna wĩ thĩna thĩinĩ. rĩu ndĩ thĩna thĩinĩ tondũ ka- rĩrĩa gatuka ngĩina rĩ Eh, nyambe ngũmenyithie gwanyo ngĩina rĩ eh. nĩ ndamba ndoka ndeherio hau gatuka-inĩ nĩ mwene Aha. anjĩra haha ndĩrenda kũiga mbuci tondũ nda- gatuka ndaigĩte mbere ya kĩrabu Ehe. akĩnjĩra niĩ ndenda ume haha Mhm. tondũ haha hagĩire gũkorwo he mbucĩrĩ Mhm. na gĩkĩ nĩ kĩrabu Mhm. akĩũrio nĩ mwa- nĩ mwanake wake kawakĩingata mwanake ũguo uyu na arokia haha ndekite atiri ndahetwo ni mwanake wake no ndakorete hau Aha. mwanake wake atananina meri itatu ri unfortunately ri Ehe. agikua na Aha. niwe wahete Ĩĩ. Nĩ mũgĩtigwo na ithe. tugitigwo na nyina Aha. riu nyina oka okire ena mathuguta maruru muno muno muno muno Mhm. akiuga riu ni ndienda mundu handire kuiga mbuciri haha Mhm. akiuria ni brother ya mwanake ucio wakuire kana murio wake akimuria atiriri Maitũ akĩingata mwanake ũna nĩguo ageretie kwĩrĩra haha kaĩ ndũreke aikare haha hehe Mhm. haha ndĩrenda kũiga mbucĩrĩ na ndimũrakaragĩra Ĩĩ. ũndũ ũrĩa wakũmakania nĩ ũcio Mhm. tondũ kuma ndaina hau rĩ Mhm. ndathire handũ hetagwo na kũu ga- koroco Mhm. handũ hatarĩ thitima Mhm. handũ hageraga maĩ rungu sewage Mhm. ũguo rĩ ona ndainia rwĩmbo rwĩ hau rwandu amunyo ya nĩngũrĩa kanyamũ Mhm. Wĩ hau. ĩĩ Mhm. rwĩmbo rwetagwo maĩ megĩko Ehe. tondũ ndaikarĩte nduka thĩinĩ rĩ nĩ harĩ iria rĩra- nda- rwakĩrĩire igũrũ Mhm. no thĩinĩ kũragera hena kamũtaro ga siwĩnji wacothĩrie nĩ ũramwona wega ĩĩ makĩharũrũka na one siwĩnji ti maĩ atĩ mangĩteithia mũndũ Ĩĩ. ndiuga nginya rwĩmbo tauga niĩ nyũmba ĩrĩa ndĩraikara nĩ yaura mũno Mhm. na nĩ yaingĩria maĩ moru me gĩko mũno Mhm. that means ndarutirwo hau Mhm. gatuka-inĩ ngĩthiĩ handũ hangĩ Mhm. tondũ ndarindirwo handũ hatarĩ thitima Mhm. hatarĩ na hope Mhm. ndageria kwĩrutanĩria kwĩnjiginyania rĩ ngona ona nginya andũ makĩhĩtũka matirona ka he he mũndũ tondũ njigĩte ka kando tũindo tũrĩa ndĩrarĩ natuo harĩa ona imwe nĩ irathũkire rĩu ndoka tuka ndĩrageria kwĩyũria no nĩ ta ka maheni ngiuria rĩu ngai ngwĩka atĩa tondũ rĩu tondũ ngeciria thiĩ driving nĩgetha ngorwo ndĩ ndereba wa town service ta ma- ta ngaikaraga hau stage no kũheo skundi ngathiĩ kũgĩra andũ ndandora face face five ngakĩmarehe hau ngakĩona gĩbaũ ngĩcoka ngĩona aca nĩ kũina ngũina mbeca iria ndĩ nacio tondũ ndatigĩtie ngiri ta ikũmi na igĩrĩ Ehe. cia- cia wĩra-inĩ Mhm. Tondũ ngĩciria nyine Mhm. ndaina ndathire ngĩra mũini ũyũ wĩtagwo design Mhm. andware kũina Mhm. andwara ndainire ũkaudio gatheri Mhm. na ny- mbeca icio ikĩaga kũigana gũthondeka nyĩmbo icio Mhm. ndambirie kwendia ũguo kaudio kau na gatarĩ karĩku Kahana gega- ũguo. gega sample ũrĩa mũndũ aneaga ga sample Ehe. ngĩũrũria mũno mũno mũno mũno mũno magũrũ ta mũnyama ũndũ nginya

nĩngatiga kĩndũ gĩa kũrĩo nyũmba Ĩĩ. taigana no nginya Ĩĩ, taigana tondũ nĩrakĩroka wĩra na ndĩrakĩroka wĩra na ndimuonaga nĩndacimokaga o mũthenya mageciria ndĩmwandĩke Ĩĩ. no nĩ marakĩona ndĩ mwatereku gĩcunjĩ kĩa mĩrongo kenda harĩ ndirĩ igana kĩndũ hana Ĩĩ. tondũ karigwo thiaga wĩra o mũthenya no ngahoya ngai mũno na ndarĩ na wĩtĩkia atĩ nĩ ngakinyanĩra mũthenya ũmwe Mhm. na ngai no akandua mũndũ Mhm. ndaina kũgũrũ guondoku rĩ Mhm. nĩ wambie kũhũrangwo na mũkĩpurumũgũti mũno andũ a kameme Mhm. ona rĩngĩ redio ici ingĩ na andũ angĩ makĩpurumũgũti mũno Mhm. ngĩhana ngĩambia gwĩtwo kũgũrũ guondoku Ehe. no rwĩmbo rũu ndĩratua ndarĩhaga merĩ Ĩĩ. igana 50 Ehe. ndathi ngaiguithia mũndũ hau ciba cente ngamwĩra ego ndigĩra igana rĩrĩ njĩkĩre gatha- kabungo kĩngĩ Ĩĩ. in fact rĩu mũndũ athiaga ndetĩkagĩrio nyine o kĩbungo o kĩbungo no karu 50 Ĩĩ. ina kĩbungo kĩmwe nĩgetha ũthiwe wembe na icio ingĩ Ĩĩ. ngathi ngorũra ngoka na ciringi igana magana merĩ ngamo mũthĩ ndĩna merĩ ke nyine ibungo ibungo igĩrĩ ngerwo aca Mhm. ina kĩmwe Mhm. ũguo nĩguo ndarekondio rwĩmbo rwa kũrũkwo na ngai agĩteithia rũkĩmenyamenyeka Mhm. na nĩruo rwatũmire rĩu ngucĩndi ya mbere Mhm. naroko

ndainaga muno ngĩhutagia kũgũrũ kũu nginyika ũguo ta kunĩku Ehe. nginya athũngũ magĩũka makambia kũina ũguo makĩhutagia kũgũrũ kũu Akĩona kũgũrũ atĩ gastairũ. kũu. Ĩĩ, karĩ tairũ ngĩrũina ũguo Ehe. ngĩheo ndora we Aya. no anyita ndairwo ndora Ehe. no ndoka ndora icio rĩ Ĩĩ. kũrĩa nderi yandeithie kũnja njĩra ndikĩndakĩona ndora nĩ anjire boro boro boro boro Ehe. Tondũ acenjirie nguo ici yaheire ndora, kandora kamwe nĩko acenjirie icio ingĩ akĩyoya agĩtahĩra. No ndaugaga atĩ ndarĩ o cukuru, angiona ta ingĩteithia mũndũ onaga tarĩ maratathi ndaigua nĩ icio mbeca no ti cia gũkũ itingĩndeithia kĩ, reke nguonie. Eh, tũthiĩ na haha tũgacenjia. Haha ũtakĩagĩte ciringi ta ngiri, no ciarĩ ta ngiri ithatũ we ndibae. nĩwanyita Mhm. mũndũ ũcio rĩ akĩringa igĩrĩ ngĩkena Ngĩona no rĩu nyambia. ningĩ ndĩciaika ikũmi na mũ- mũgwanja Eh. akĩona ũini nĩ ũrĩ mũrĩ mũrĩ mũrĩ Oh, yes. na akiuga nĩ ngũtũra nyinaga rĩu nĩkĩona ndauga rwĩmbo rũu rwa kũgũrũkwo ũndũ kũrĩ Mhm. rĩu nĩ rwatũmire nyine rwĩmbo rũngĩ rwĩtagwo matiribu Mhm. na rwĩmbo rũu rwa kũgũrũkwo ũndũ kũrĩ nyaga ti therũ Kũrĩa karĩko na mũndũ mũgarũ kangwĩre no ta kũgũrũ kũgondoku niĩ njugĩre rĩngĩ ti therũ no rĩu ti mũndũ ti ti mũndũ nderaga no meciria nĩ mũtumia nderaga no nĩ maandĩko maugĩte ũguo Eh. atĩ kũ- kũ- kũrĩa kĩrĩko na mũndũ wa mũgarũ rĩ Mhm. ahana o ta kũgũrũ kũgondoku kana igego ituĩku Oh, yes. ngĩona ona mũno mũno mũno ona rĩ ithuĩ athuri twĩkaga atumia aitũ ũguo Ehe. ũrĩa twarĩkanĩire tũgacoka ningĩ tũkawagarũrũka Ĩĩ. rĩu nĩ ndagĩthiaga ngiugaga mm,

Unafuta na koroga ikana gogi haria hali pana mpesa paybill number ya Super 5 ni 299555 299555 account wekira namba ciaku ithano cia munyaka wacoka ukarumiria ritwa kameme wekira kuma ciringi mirongo iri guthie na mbere ugacoka ugitira ukorwo gitonga by the way no korwo kihotana nginya muigana wa ciringi 10 million Kenya shillings kinya be ngoro ngimurika ndumiriri cigana ona

Eh, Sami wa Kai wonake nĩ mũini kuma kũrĩa gwitũ kanyainĩ njĩra ngũgeithie mũno Ndagĩthĩka sana. aiguaga nyĩmbo ciakwa akena mũno onake Amen. hena mũini ũngĩ wĩtagwo Mbũrũ Ebeneza Mhm. anjĩra ngũgeithie mũno mũno Ndagĩthĩka Eh, mũno. Francis Mogera wa Nyakĩhai asante sana Kim Kim kuma mwena wa Thika thank you Genya wa Genye Furniture kanjĩra ngeithĩria mũgeni witũ mũthenya wa ũmũthĩ asante sana aya Eh, ndi mitambo-inĩ mũno nĩ macaria wa mũthurwa market ũgeithie mũthuri ũcio mũno mũno ndagaithika Thank you, thank you. Yes. Ngĩgũcokia kũrĩa gwa Super 5 na banda ithano ciaku cia munyaka ũrabatara ũkorwo ũgĩthiĩ harĩa halipa na mpesa paybill number ya Super 5 299555 299555 wĩkĩre namba ciaku ithano cia munyaka na rĩtwa kameme wĩkĩre gatagatĩ ga kĩbaũ nginya ngiri ĩmwe wetere ũkorwo ũkĩhũrĩrwo maita mbia ciaku ikorwo ikĩingĩha o gĩa biũ mĩtambo-inĩ ya kameme kayo ka mũingĩ ndarora ngona mathaa mathiĩte o gĩa biũ Eh, ndagĩka ĩno nĩ thaa ithano rĩu ĩtigĩtie o ndagĩka ikũmi na ithano okay reke tũcokererie wega ona ciarũga macini Alright, rĩu mĩrũgĩ edition twĩre atĩrĩrĩ Harĩ ũini waku na twambie kuma harĩa kĩambĩrĩria Ĩĩ. nĩ ũkorwo makanyamũ nĩ ũkorĩa kanyamũ Nĩguo. kũgũrwo nĩ kwagondoka gwacoka kwagĩra Ĩĩ, kwarũngara. kwarũngara Ĩĩ. matiribũ nĩmo macio Nĩguo. rĩu harĩa warora wona ũini waku nĩ wakorwo rĩu nĩ- nĩ wanyita thing'a Mhm. nĩ wakorwo ũkĩambia kwendeka nĩ andũ Ĩĩ. Nĩ ha? Reke njuge he rwĩmbo mwahũra hau rwĩtagwo ciugo ithatũ Mhm. hau nĩho ndonire ũinianga nĩ ũteithagia mũndũ Mhm. no ũteithie mũndũ Mhm. na ti kuga atĩ nĩ ndateithĩkire Mhm. no nĩ ndonire hope ũrĩa maandĩko mauga still Ehe. there is hope in our future ndonire hena mwĩhoko nĩ handũ ndonire nĩ rĩu hena mwĩhoko Ehe. tondũ rĩrĩa ndarĩkie ka event na ngona nĩ ndahota kwĩgũrĩra nguo ta igĩrĩ ũguo aha yes Ehe. ũguo nĩho mwaki- rwĩmbo rwa ciugo ithatũ nĩho ndambirie rĩu kuona ho Mhm. but rwĩmbo rũu rwa matiribu rĩ Mhm. nĩ ndakoretwo ndaigaga studio simba center Mhm. gakore kondi Mhm. na nĩ ndakoretwo ndaigaga ka- ka- ka studio kau Mhm. na nĩho ndarekeire rwĩmbo rũu rwa matiribu ĩnĩ Mhm. Koguo nĩ- Sauti. koguo nĩ stu- nĩ studio yako ĩĩ yarĩ studio yakwa Ah, aha. Ĩĩ. Ah, rĩu haha maũndũ nĩ mambia kwagĩra maũndũ nĩ mathiĩ makĩagĩraga Mhm. ogo ti ũguo resati na ũrĩa mũndũ akĩyũmagia bũrũri Ĩĩ. Ĩĩ. rĩu rĩ nokorwo tũhutĩrie horo igiĩ mathĩna marĩa wanakorwo ũgĩcemania namo na harĩa mbere rĩu Ĩĩ. mbere ya wambetie ũini Nĩguo. Eh, hihi mũndũ ũrakorwo akĩingĩra thĩinĩ wa ũini Mhm. nĩ ararigwo ũini ũkoragwo ũhana atĩa nĩ maũndũ marĩkũ wonaga marĩ mo kĩgiria kĩnene kana kĩhĩngĩca kĩnene mũno thĩinĩ wa- thĩinĩ wa ũini wa mbere na niĩ nĩ nguga na nĩ njugaga mũno kĩndũ kĩrĩa kĩgiragia mũndũ ambe a succeed ũini-inĩ rĩ ke njuge nĩwe mwenyewe nĩ ũraina we wa mbere tondũ we wa mbere wamba gakorwo na guoya na wamba wakua ngoro na wona ta wĩ mũtiganĩrie na wona ta wĩ mũmene rĩu hau ũini waku nĩ ndũngĩ succeed tondũ niĩ okorwo nĩ harĩ ũndũ njĩraga andũ you must have a spirit of persistence yani roho wa gũthingata

Ehe. ũthingate nginya ũtigire mĩrũgĩ nĩ amenya rwĩmbo rũu nĩ- nĩ- nĩ- nĩ ũinĩte rwĩmbo Mhm. na no- na niĩ nĩ njĩraga mũndũ Mhm. gũtirĩ ũndũ ũtarĩ cost Mhm. oro na ũmwe Mhm. no nginya ũrĩhĩre thogora Mhm. o ũndũ wothe ũreka Mhm. mũini wothe wĩ hau Mhm. okorwo nĩ kũrekondi ũrarekondi rwĩmbo Mhm. rekei tũrekondi rwĩmbo rwega Mhm. we wĩtĩkire gũthiĩ atha tondũ nĩ ũthiaga ũkera mũini rĩu rwĩmbo rĩ athiĩ handũ studio akerwo rĩu rwĩmbo rĩ twarĩirie rwĩmbo for example rĩngĩ ta ngiri mũgwanja ona kana ikũmi Mhm.

ndingĩtĩkĩra gũtarwo tondũ nĩ njũĩ nĩ ndĩrandĩkire Mhm. point number two Mhm. ndikwenda kũrĩ kũrekodi quality Mhm. tondũ ndirenda ndirenda ndirenda gũthiĩ hathara Mhm. ũguo okorwo nĩ ndĩrenda gũthiĩ cost okorwo nĩ ndĩrenda kĩndũ kĩega Mhm. no nginya ndĩhe thogora Mhm. ndĩhe thogora wa atĩrĩrĩ Mhm. atĩ niĩ ndarekondi kĩ- rwĩmbo rũrũ rwega Mhm. niĩ njigue rwĩmbo rwa mĩrũgĩ Mhm. nĩkĩ kĩratũma rũhũrwo Mhm. kaĩ rũhũrĩtwo atĩa Mhm. kaĩ ngite ĩyo ĩhũrĩtwo atĩa Mhm. kaĩ inĩte atĩa Mhm. kaĩ boko ĩyo yake amĩ- aramĩgeria atĩa Mhm. aragonya atĩa Mhm. ndĩgerekanie Mhm. ndikanwanyita Mhm. ndĩgerekanie ũguo rĩ Mhm. ũguo ndĩrute gũthikĩrĩria andũ arĩa me mbere Ĩĩ. nĩ atĩa mekĩte nĩgetha njĩke guo Mhm. ũguo thiĩ ndĩhe thogora ũcio Mhm. ũguo nĩkĩo ndauga atĩrĩrĩ Mhm. na guoya Ehe. tondũ guoya nĩ iherithia Ĩĩ. kĩu nĩkĩo gĩtũmaga mũndũ age gũsucceed Ĩĩ. thĩinĩ wa ũini Mhm. ndamba kuga thĩinĩ wa ũini Mhm. no nĩ harĩ ũndũ wothe wĩ bũrũri

ona no anake rau matunda-inĩ Mhm. ĩ thiũrũrũkĩria itawona kĩa kumata wakwa Mhm. twathiaga kwendia cindi tũtirĩ na rendio Ehe. na tũtiahota kũrĩa kendio na kamagana matatũ Ehe. rĩu athiaga kanene kau gathiũrũrũkĩriai Eh. Rĩu ũguo ũguo andũ magoka magatũthiũrũrũkĩria Ehe. tukambia kũmayorwo Ehe. na tũkamainĩra magatũgũrĩra Eh. anĩrĩra Mhm. torĩa batimayo anĩrĩire Mhm. korwo ndanĩrĩire Ehe. jesu no angĩahĩtũkire Angĩathire make. karĩ maita maigana Yes. mũthamaki tarĩu mũthamaki witũ Ũ- uhuru Mhm. ahĩtũkagĩra handũ Mhm. barĩa agĩra highway harĩa rĩ Mhm. enda kuona thĩinĩ hatikoragwo mũndũ kĩonje Akorwo nao. githĩ hatikoragwo Yes. no nĩ atĩrĩrĩ angiumĩra hau Mhm. rĩngĩ no onwo Eh. no nĩ atĩrĩ thĩna witũ nĩ gũkira Ehe. tũkaga kwaria Mhm. ndũngĩmenya wonja wakwa Mhm. ũguo but we ũtigwanĩrĩire Mhm. jesu ndangĩiguire Ndangĩiguire. angĩahĩtũkire kawaida ta andũ arĩa angĩ Oh, yes. na atigwo hau atekuona Oh, yes. ũguo nĩkĩo ndauga atĩrĩrĩ anĩrĩa wahianyu Eh. ayanya ndeithia ndeithia Oh, yes. nĩwanyita Eh. ũguo nĩguo niĩ ndĩra- ndĩraencourage mũini Mhm. na mũndũ wa biacara Mhm. ngamwĩra tindĩkana na ithuĩ biũ wona akĩhĩtũka Mhm. njĩra mũini Eh. kũrĩa karigũ Oh, yes. niĩ nĩ ngũgũra Eh. tondũ nĩ wanĩrĩra Oh, yes. ngai ndangĩhĩtũka ataiguĩte

ngaigua ta itekaina rĩngĩ Ehe. na ngaigua ta ingĩmena ngai Mhm. na ngona ngai o ndaroraga maũndũ ndoĩ kũiganania maũndũ wega tondũ rĩu rĩ Mhm. no reke nyume o gũkũ nairobi Njine na ndora njine bĩa Eh. na ndiarĩ mbeca ingĩ ndexpectaga atĩ ngũthiĩ nye- ndaina ndayo rwĩmbo Ehe. rĩu nyambie kũrũria cindi nyambe nyendie ta merĩ Wekĩte nginya mathabu. in fact ndarĩ na magana maya Eh. merĩ Ehe. ndarĩ na magana merĩ Mhm. mũthikĩrĩria amenye ũguo Eh. ndarĩ na merĩ Mhm. ndaexpectaga ndathi kũu nĩngwendia cindi ta ingĩ igĩrĩ Mhm. njoke njũke Mhm. na ndeciragia nĩ ngũmenyeka

rĩmwe nĩ mũgaragarie Mhm. rĩu ũngĩtuĩka mũndũ wa gũkua ngoro wambia gwĩka mathabu rĩu cũthĩrĩria ngai ũ- nĩ ũkuruma ngai Eh, na reke ngwĩre no nginya ũgiane na andũ na no nginya ũgiane na ngai oh yes. nginya arĩkũrathima Ehe. tondũ nĩ kĩheo njĩ- hetwo rĩ Mhm. ndiraina nĩ ũndũ wa mbia Mhm. no ndĩraina nĩgetha ngai wakwa agocagwo mũno Mhm. na nĩgetha in case gũtikanage mũini na niĩ nĩtĩkĩtie wahia nyũ Mhm. niĩ ndĩ among Mhm. the- a- aini Mhm. arĩa megũtigara Oh yes. thutha ũyũ Amen. tondũ nĩ njĩtĩkĩtie ũguo Eh. tondũ niĩ ndigakua ngoro Ehe. na niĩ ngakorwo ndĩ mũini ũmwe Ehe. wa arĩa magũkorwo matigĩtwo magĩtungata ngai Oh yes. na ngahoyo nani aini acio angĩ Mhm. onao metĩkĩre tu- tu- tu- metĩkie nani Oh yes. atĩ nĩ tũgũtungata ngai nginya mũico wa mahinda Eh. Ĩĩ.

Unapata namba siku idhano simu yenye kodi ya rehali pana mpesa paybill number 299555 299555 account ugekera namba siku idhano simu yenye kana letwa kameme ugetera ukoro gitonga wona wekera gatagati ga ciringi mirongo itano nginya ciringi ngiri imwe na by the way tero ngigira ciringi ngiri imwe namba siku idhano cihana na cia draw ukoro kihota na muigana wa ciringi milioni 10 10 million Kenya shillings na toro uguo namba siku igiri ingihanana na uhotane namba ithatu ingihanana na uhotane na uhotane na namba inya ingihanana

Penta mabati nĩguoka nĩ kũgita nyũmba tigĩrĩra Ah, wahũthĩra ndeciria. penta mabati penta mabati nĩ mabati ma gĩkĩro kĩa igũrũ marĩa mathondeketwo na njĩra cia kĩrĩu na makaiyũkio nĩ honge ciothe cia ũkinyanĩru penta mabati makuhingagĩria mabata maku mothe na makuhe size na design ĩrĩa kwagĩrĩire no ũrĩhe mabati maku kahora kahora na warĩkia kũrĩha aya magakũrehera mabati nginya o saiti hatarĩ marĩhi kwĩna mĩthemba ta pentatile